Y gacen pen ddwy. Yn ewch, Miss Cardi! Yn ewch! Wii! Ti'n hedfan ifanc yr adog? Fi fyd, Cardi! Wi'n hedfan fel y pili pal a peltan y byd. Nawr wyt ti'n bili pal a cadi a siwpsen hefyd, a Winnie! Wps! Tri a to, Winnie fach. Falle bod y sgarf di'n rhy hir, Tara. Wi o hyd yn defnyddio sgarf hir ar gyfer y pili pala. Pickles! Dracha, mae'n amser chwarae gwisgo! Hwrê!

Gwisgo'n ffansi mewn bob un, gwisgoedd o bob lliw a Gofalus, ferched! Mae'r iâ'n gallu bod yn llithrig iawn! Cwac! Dwi yna ti, fan Caradog. Da, wy'n iawn, Miss Caddy. Dim ond... Aha! Lollipops! Castell Ia sy'n na! Oh, mae'n brydferth! Tybed pwy sy'n byw fyna? Ysgysonwch fi! Na, paid! Mae bleiddiaid yn beryglus. Ddim yn fy myd fach i. Wi ar y ffordd i barti penblwydd Brenhines yr Ia. Wi'n dwlu ar barti am penblwydd. Dewch mlan te! Mae pawb o Wlad yr Eira'n mynd! Dilynwch fi ac fe awn i'r castell! Heb ddiolch! Hwre! Parhad i! Bant â ni! O, co! Anhygoel! Rhaid mai hi yw Brenhines yr Iâ! A nawr eich mawr hydi, fy nhric nesaf! Gwesteion cyntau wedi dod. Penblwydd hapus eich mawr hydi. Wnaethon ni ddim ag anreg. Popeth yn iawn. Wi mor falch eich bod chi wedi dod. Hwn fydd fy mharti pen-blwydd gore erioed! Hei! chi wedi rhoi anrheg anhygoel i fi. Nawr, ble mae dy dad gyda'r gacen pen blwydd? Addaw oedd erin fwyaf erioed iddi. Uh, uh, wel... O, oh, wi'n meddwl fod o newid gair. Na, na, ddim to gwethyn. Gwna dric arall. Mae'r cogydd yn bobydd bendigedig. Dewch ar gacen, gogydd. Ie, yeah, wel, uh, ddim yn hollol barod eto. Eich mawr ydi. Ond gogydd dewch, addawis i gacen pen-blwydd i'r gwesteion. Bydden nhw i gyd yma nawr pan fydd yr haul yn machlud. Mae e bron machlud yn barod. Wrth gwrs, chi ddim wedi methu erioed, gogydd, a fyddwch chi ddim yn methu heddiw chwaith. Iawn, eich falch ydi. O! Mae dy di yn cael problem fawr gyda'r gacen eleni. O na! Falle gallwn ni helpu. Chi'n meddwl allwch chi? Allwn ni drial. O! Iawn te! Dilynwch fi! O, diolch! O, diolch! Beth yn y byd wnai? Beth yn y byd wnai? Daddy! Ww! Daddy, fi wedi dod â ffrindiau i helpu coginio'r gacen. Diolch am y cynnig, ond yn wir, mae'n anobeithiol. Drychwch arni hi. Lollipops! Na, cacen bebwyd y frenhines yw hi. Wi di neud hi'n fwy nag erioed eleni. Ond naw, alla i ddim ei chael hi mas o 'ma! Allen i fita hi fan hyn? Och, gore te! Torrwch beth ohoni! Dylech hywyn ei mwynhau hi! Gwrandwch! Pam na dorren ni'r gacen fawr i beth â'r cacen fach? O! Na, na, na, na, na! Mae'r Frenhines eisiau un gacen fawr ar ei phen-blwydd. Ond bydde pedair cacen fach yn ffitio drwy'r drws, Dadi! Syniad gwych, Miss Caddy. Fe a i nôl y gyllell nawr! Paid phoeni, Fancr Adog. Sdim angen cyllell arnon ni. Allwn ni slefrio!

Falle bod hi'n bryd trial rhywbeth gwahanol, Daddy! Ha ha ha ha! Falle bod ti'n iawn, Gwethîn! Beth am i ni fynd â'r caceiniau triongl i'r parti! O na! Mae'n dal rhy fawr! Ac mae amser yn sobor o brin! Dim problem, rhaid ni torri nhw'n llai eto, na gyd? O na, drychwch ar yr holl siapiau gwahanol yma. Cylchoedd, trionglau, sgwariau. Wi erioed wedi gwneud rhai fel hyn o'r blaen. Iwhw! Gogis! Ie, eich mawch ydi. Allai weld yng nghacen fwy arioed nawr? Uh, un funud fach arall. O! Beth yn y byd mae? Mae'r frenhines eisiau un gacen fawr, dim lot o gacenau bach! Allech chi roi siape yma nôl unrhyw ffordd chi eisiau, goge? Ond... Allwch chi wneud rhywbeth mawr ac arbennig iawn, Dadi! Ond... Mae'r frenhines yn dweud mai chi yw'r cogydd gorau yn y byd! Ond... Nath hi? Wel, falle allen ni feddwl am rhywbeth. Gogydd, mae'r amser ar ben. Bron yn barod eich mawch hydi. Bendigedig! Mae'n gacen brydferth brydferth iawn. A mawr hefyd. Hmm.

Mewn da bryd! Gogydd! Mae'r haul wedi machlud, mae'r gwesteion ma, ni'n barod i weld y gacen! O'ch gwrth eich malchady! Dyma hi! Mae'n... mae'n... Anhygoel! Dwi'n cyhoeddi mai dyma'r gacen ben-blwydd ore erioed! O, Wini! Oedd hi'n ben-blwydd Brenhines yr Iâ heddi, a fe nath y cogydd y gacen ore erioed! A doedd hi ddim yn sgwâr! fel i bob cacen arall. Dim rhaid i ti wneud popeth fel ti'n arfer ei gwneud nhw, Cadi. Ti'n iawn, Tara? Helo, bawb. Chi eisiau bwyd? O, mam! Castell yw e! Yn union fel yr un fel oedd Tara a fi yng Ngwlad yr Eira. Sglefrio ni dyn gilydd a helpon ni'r cogydd brenhino. A gwrddon ni â brenhines yr iâ hefyd. Gogoniant! Mae'n rhaid eich bod chi eisiau bwyd, felly? Wi o hyd yn bwyta'r grawn yn crwn gynta, ond heddi, wi yn mynd i fwyta trianglo melwn gynta. Wel, da iawn ti, Tara. Mae'n dda gwneud pethau'n wahanol weithiau i fan Cyradog, felly heddi wi'n mynd i roi cwtshi ti gynta, wedyn cysan. Mwa!